Бүген менә Чаллы шәһәренең энергетик мәдәният сараенда икенче бөтен халык фестиваль концерты конкурсы бара. Бу безнең инде Әлфия Абзалованың истәлегенә бу әйбер. Моның безнең шәһәргә килүенең сәбәбе дә бик күп. Иң беренчедән, әле җырчылар белән кытлык булган чагында, әле мәдәният учаклары бер җирдә генә безнең Чаллы шәһәренең Үзләк урамында гына булган чагында, төзелеш барышында безнең Рәис Киямович Гүләев та, аңа кадәр дә инде төзелеш башланганчы да шушындый мәшһүр җырчылар әле яшь безнең шәһәргә килүне ничектер яратып кабул итә торганнар иде. Менә Әлфия Авзалованың безнең шәһәргә булган йогынтысы гаҗәеп зур. Иң беренчедән, юклык чорында, әгәр дә гел бер тәмле буханка ипиләтсә бит үзе бер рәхәт. Ә менә шушы төзелеш вакытында э, арып кайткан эшчеләрне күңеленә кирлек итеп җырлап, аларның күңелләрен күтәргәч, Инде бу безнең кешеләрнең күңелендә нык мәңгегә калган эз калдырыр. Тормыш бит әле ул эш кенә дә түгел, аш кына да түгел. Аның бит әле менә кешене тагын яшәргә этәрә торган рухи әйберләр дә бар. Ул шигърият, ул җыр, ул бию, ул гармунда уйнау. Алар барысы да менә безнең күңелгә керә торганнар. Бүген безнең э, шәһәребезгә Нижнекамскидан килделәр менә инде мәшһүр бию коллективы килде. Тукай районыннан, Олабугадан килделәр. Үзебезнең Чаллы шәһәрендә дә Менә бәләкәйдән алып олы кешегә кадәр, иң карты, бәлкем, безнең инде Рубис абый Зариповтыр әле, 80 ны үткәргән. Менә шул кадәр күп талантлы кешеләр. Аннан бит әле безнең тагын бер шундый бер теләгебез бар, ата-ананың тагын Кайбер ата-аналар теләми дә инде, үзенең балаларын җырчы, композитор, шагыйрь, әллә кем итеп күрергә телибез. Ул барыбызда да бар әйбер инде. Әле бит менә шушындый конкурсларда кеше үзенә бәяне ала. Дөрес юлда бу. Әллә өйдә генә җырларга микән, әллә дальше китәргә була микән? Ул әниләренә дәген менә бу сорауларга җавап бирелә конкурсларда. Менә безнең бу конкурста Сертификат икенче инде өлешенә чыгарга шундый сертификат дигән әйбер бирә һәм диплом. Диплом инде ул инде икенче өлешкә ярышка алар чыга алмый дигәнне. Катнашты дигәнгә рәхмәт хаты кебек. Менә бүген бик күп кешеләр чыгыш ясыйлар. Мәктәпләрдә инде уку ниләре дә мәктәп училищелар бөтенесе дә бар олы кешеләр дә бар олы кешеләрне инде жюри үткәрсә алар да катнашалар бу бик кирәкле әйбер мин инде үзем дә сәхнәгә чыгып әйттем әти абзалы безнең чалгычы бул Бик кирәкле кеше булды, элек-электән дә, хәзерге көндә дә. Аның җырларын без җырлыйбыз. Картаем менә сибирәк. Менә нинди генә җырлар Әлфия Абзалова җырлый, дип ишетәбез без аларны. Авторларын да кайбер чагында әйтмичә Әлфия Абзалова җырлаган җырлыйбыз. Ул безнең йөрәкләргә кереп калган. Ана безнең шәһәрнең үзенең үзенә генә хас әйбер бар. Элекке төзелеш вакытында ниндидер мичтә Бу өлкәге төзелешкә ярдәм иткән кешеләрне берсе дә оныттырмасын. Менә элек безнең 1973 елда э, иң беренче төзелешнең э, шундый бер бәһә бирә торган э, ударник строительство КАМАЗа КАМАЗ төзелеше ударнигы дигән исем чыккан иде. Менә без килгән бөтен җырчыларга да без бу исемне биреп тора, чөнки аларның өлеше кергән аңа. Аның артыннан инде әле Чаллы шәһәренең почетлы гражданы дигән исемнәрне дә берничә кешегә бирделәр. Без аннан соң аларны онытмыйбыз. Мондый әйберләр булганда без э, ишекләребезне ачып, бу эштә ярдәм кулларын сузып торабыз.